ah hello hello ah ala in zava in chi bai ula tun tuma chuan trinity chung chang hi a chin chhuak deuh taka sawi a tha in ka hria a chuvang chuan video pawh a sawi a thui deuh dawn a a rei dawn a. I lo en chhuah ngei ka duh a, en chhuah ngei turin ka han chah hmasa duh chauh a, a chhan chu in en chhuah loh chuan ka sawi loh dan danin min puh ngei ngei dawn a, Trinity hi ring lo chu tihkhat i tih kha ka hlawh tur a ni a, a awm viau dawn a in ngaihthlak chhuah loh chuan, chuvangin ngaihthlak chhuah ngei ngei ngai a ni tih kha kan sawi duh a, Oneness tih te ah eng eng emaw a history nen kan sawi thin a, zep nei mang lo a ka sawi thin avangin, aa. Enge maw in inchirh theihna rawng pawh a kai duh titi mai thei a ni, ngaihthlak thiam loh chuan amaherawh chu a history tak tak dawt tel lo, history record, historical record kan hmuh ang ka sawi ka sawi mai thin a, chu ang chiah chuan Trinity pawh hi ka sawi dawn a, ih kan ngaih dan ang ngawt hi a lo ni nge ni lo tih te pawh tih te pawh kan zir chhuak thei dawn a ni, chuvangin uluk takin lo ngaithla ula ka duh a. Tichuan, engpawh nise kan luh tan tak tak hmain ka channel hi hei i milo en sak thin a, mi tam vak lo i milo en thin a ka lawm em em a, keini ang te en tu kan nei ve a ka lawm hle a ni tih kha kan sawi duh a, chuti rual chuan en tu tam zawk neih ve te pawh kan duh a, channel te han neih ve tak si ah chuan chuvang chuan milo subscribe sak u langin a hek sak lo bawk a, milo hmeh sak teuh ula, milo share sak nghe nghe bawk ula in. Remchan chuan, Ti kha kan ngen duh che u a, kan chah hmasa ve duh che u a ni. Aw, tichuan khawi atang nge bul kan tan ang? Kan tih chuan Bible hi ka inngah nan i avangin Bible-ah Trinity hi e minung pathum hrim hrim hi chu lak chhuah tur a tam em em mai a, amaherawh chu an intluk tlang a ni tih ang chi te, thil tihtheihna te ropuina te in an intluk tlang vek a ni han tih ang chi kha, A awm meuh lo reng reng a, Bible ah hian direct a kuat tur pakhat mah a awm lo reng reng a ni. Chu lai chu hriat tur a ni. Pa leh Fapa leh Thlarau Thianghlim chungchang chu kan hmu teuh a, mahse, an intluk tlang a, ang khat a biak leh chawimawi tur a ni tih ang chi ziak pakhat mah Bible ah a awm lo a. Mahse, chuti chung chuan eng e ti nge kan rin si tih kha zawhna a ni. Umm. Chuvangin, Pa leh Fapa leh Thlarau Thianghlim te minung hrang an ni ngei ang tih rin theihna tur Bible a lang. Hi chu pakhat a pakhatnaah chuan Trinity tih chuan a sawi theih phawt a, amaherawh chu Trinity thurin tak tak Nicene Creed a inhlawm ang chi kha chu Bible-ah hian a awm lo hrim hrim, a teuh ber nia an sawi thin pawh an sawi fo pawh hi Johana pumkhat chang khat hi a ni a, hei hi engtin nge kan tih ang aw Daniel nge rawh aw Daniel B Wallace tih hian tum nghal ngawt suh. Hei hi Basics of Biblical Greek Grammar tih bu a William D. Mounce a dah a ni a. Johana bungkhat chang khat chungchang hi enu la, engvangin nge Pathian tih hi dah hmasa ka ni? Eng entir nan hei English ah chuan Johana bungkhat chang khat ah hian And the Word was God tih a ni a. Greek ah chuan a syntax, a thuinrem dana hi a en a let lingthung a, Greek tawng ah chuan, And God was the Word tih niin a syntax hi a let ding thung a. Tichuan, engvangin nge Pathian tih hi dah hmasak a nih a? Engvangin nge Pathian tih hian definite article a neih ve loh? tih te. Tin, a heng zawhna te chhanna chu heti hian a sawi a ni, A chhanchu hei hian Pathian leh thu, Logos, a kha eng nge an nih tih uar taka a sawifiah duh vang a ni a, a awmzia chu Pathian tih thuchhe a dah hmasak hian, Thu tih Isua Krista hi Thu tih kha Isua Krista hi a ni tih leh Isua chu Pa Pathian hnena awm a ni tih a lantir duh vang a ni a. Tichuan heti hian a ziak dan atanga a lan dan chuan kan hrilhfiah thei ta a ni. A thu inrem dan, a sintax hian Pa Pathianin a neih ang Pathianna, divine attributes, zawng zawng kha Fapa chuan a nei vek a. Thu hrilhfiah nan leh a nihna sawi nana Pathian tiin definite article a nei ve lo hian Isua chu Pa Pathian a ni lo tih a lantir bawk a. Tichuan Martin Luther-a chuan thu nihna sawi nana Pathian tiin article a nei lo hian Sabellius a zirtirna a, tuna Oneness, UPC, te rindan ang chi kha, Modalistic Monarchianism, kha, A zirtirna ang chi kha a do in a kalh a, a thu inrem dana syntax hian Aries a zirtirna a kalh bawk a, a vaw thla bawk a ni, a ti a. Chu te chuan Daniel B. Wallace a, Daniel B. Wallace a khan a rawn sawi ve bawk a, ih he thil hi ih hei a pa bai Wallace en a lehkhabu hi hei William D. Mouse aw, Basics of Biblical Greek Grammar tih a ni a, Police-a point, Hetianga hrilhfiah hi aa a pawmna awm a ni, a chhan chu Isua Pathianna a nem nghet a, a ti a. Ti lo hian a hrilhfiah theih tih a chiang a, a dik be rem kan hre lo va. A hmara chu grammar tih te nen a han sawi chuan a fuh te pawh a rinawm a, chuti nei chuan hechangah hian ko-equal kha a lang thei ang a, tihna a ni. A mahse, a ziak tluangah khian pakhat mah chuti ang a awm lo va, mi in a han hrilh fiah a, tiang a zia vang hian chutiang kha tiang chu ni thei ang tih kha a ni a, heti lo zawnga hrilh fiah dan pawh a awm bawk a, Daniel B. Wallace-a ber pawh hian a pawmna a awm a ti a, a dik ber e ti zawng in a sawi chuang bawk lo va, chu chu a ni zia dan pawh a lo ni a, e ti Robertson-a tih ang chi te pawh khan an ziak a ni hetiang hi, amaherawhchu sawi angin. A thuziak tluang pangngai-ah khian an intluk tlang vek a ni tih ka awm reng reng lo va, a a thuziaka an han analyse a tih ang hi ni thei awm e tih khan an sawi a ni deuh ber a, nihna takah chuan eng pawh ni sela a ziak tluanga a awm loh miau avangin hrilhfiahna te hi chuan ni e, a ziaktu hian enge a sawi tum kha kan va hriat tawh lo avang leh amah zawh tur a awm tawh lo avangin chutiang chu ni ang tih kan puh deuh fo a ni, chulai te chu hrethiam ta ila. Za za a pawm tur a nih leh nih loh ka hre thiam lo a, thil chiang tak chu a ziak tluangah hmuh tur a awm lo, ka lai ka chian tur a ni a. Tichuan a ni leh ta a, hemi tih lohah chuan tirhkoh pawlana malsawm tawngtaina sawi ka rin leh ka tawn pahnihna kha en lawk ang aw. Ka rin khuang mite hnena tirhkoh pawla leh ka tawn pahnihna Bung sawm pathum chang sawm pali ah chuan Lalpa Isua Krista khawngaihna te, Pathian hmangaihna te, Thlarau thianghlim pawla te chu in za hnenah awm rawh a se, a ti a. Khang mi a lan dan chuan khang mi pathum te khan awmpui a pawl turin a duh a. Tah khian a intluk tlang tih tan chhan tur pakhat a awm lo a ni. Entir nan kan CM leh kan Home Minister leh kan Education Minister te chuan rawn tlawh cheu rawh se, tih loh. An intluk tlang tihna ni reng reng lo kha ang mi pathum te khan zutlawh a aa zu ngaihvena zu ngaihsak tura in duhsakna tawngkam kha ni mai a tanchhan tur awm lo a ni. An in takah chuan hengah te hian tin fapa fapa chu pa anga zah tur tih te lo nia Johan aa Chanchinṭha Johan a ziakah tam tak mai a awm a kan la chhuak seng lo ah ngai ila ih khatiang chi kha pa anga zah tur a nih chuan pa anga ni lo sa tihna a ni pa anga zah tur hrethiam an. A nih hi CM anga zah tur ah chuan CM ang a ni lo, CM dinhmun ah ding lo tih a chiang sa reng zawk. Chuvangin tawngkam hman dah leh tawngkal phung hrim hrim ah te hian a fuh lo a awm a. Pa anga zah tur nih chuan engei pa nena intluk loh na tur? Pa ang a nih loh vanga pa anga zah tur thu pek a ni zawk. Pa ang ni sila pa anga zah tur tih a ngai lo reng reng a, a ni sa daih zawk dawn a ni. Chu chu thil awmzia ni vangin Isua Krista kha pa in a tir a, Aptirtu chu pa in a tir avangin pa thu keng pa thu naihna zawng zawng keng a nih bawk avangin keimi hmu chu pa hmu in ni a keimi lawm chu mitirtu lawm in ni tih te alo ni ta a chu Isua Krista la kan hmu a kan lo lawm khan pa lawm kan ni chhan chu pa a ni lo va pa ang a nih bawk lo vangin pa anga chawimawi a zah tur a ni zawk tihna nen. Mah chu chu thil awmzia ni zawk a mau a ziak hrim hrim ah hian. Chuvangin sawi leh sawi hnu Bible ah hian direct a kuat tur a awm lo hrim hrim intluk tlang kaw equal theory hi maw? Chulai chu zep thu a cheng lo pakhat a awm lo a awm khai deuh a rawn sawi te pawh hi en chiang ul a a engah mah hi a awm lo a ni lo fai vek zawk a ni tih hi a hriat a tha a amaherawhchu. Thurin a lo awm tawh hnua zu hrilh fiah kha a nuam a, tan chhan tur ting khan eng eng emaw kha pawh chhuah tur a awm zel mai. Hei chu rin dan hrang hrang a ni vek, chuvangin i chiang taka ziak awm lo a ni tih hi ka sawi duh. Bible-ah hmuh tur awm lo reng reng kha tiang a. Ih a dik lo e ka tihna pawh a ni lo, Bible ah direct a quote lak chhuah tur a awm lo hrim hrim ka tihna zawk a ni a. A nih leh chutiang a nih si chuan khaw e ṭing nge chutiang chu la awm si kan tih chuan Naisea aṭangin a awm e intluk tlang tih vel hi chu a chhan chu eng nge kan kan en ang. Ares a Ares a kha Alexandria ah pastor a ni a, an chhiar ang. Aw, Ares a chu Alexandria khua ah pastor a ni a. He bial hi Bilos, ah, Bishop Alexander an awp a. A hnuai ah hian Presbyter leh Deacon eng emaw zat an awm a. Ares hi chutiang zinga pakhat chu a ni. Ares a hian an Anti Antioche khua Lucian ah a ziak anga Bible hrilh hria mai thin, exegesis, literal interpretation, hmang thin kha a ni a. Chumi hnuaia inzir chhuak chu a ni a, hei vang hi a ni maithei a. Isua chungchanga ngaihdan dang a neih chhan pawh hi a nih loh pawhin Origena minung pathum intluk tlang loa ringtu emaw, Athenagoras-a emaw, Juda exeget Philo of Alexandria emaw, Aristotle-a zirtirna ringtute tawngkama hman avangin Aristotle-a zirtirna emaw ah a eng emaw berin a hneh a ni maithei a. A nih loh pawhin Thuthlung Huiah Pathian chu pakhat a nih zia chiang taka a lan avangin Isua kha chu Pathian chu niin a ngai thei loh a ni maithei bawk a. engvanga kha tiang zirtin a rawn nei nge tih kha chu hriat a har ta a, a ni awm a ni thei awm kha kan ka han ziak chhuak a nih chu maw, mi in an ziah kha kan la khawm a nih chu ti zawk teh ang. Eris-a chuan Isua chu thil siam awm tan ni nei tiin a zirtir a, a rindan chu a theh theh darin Alexandria rawngbualtu ho zingah leh, An bial chhungah chuan zirtirna chu a darh zau ta zel a. Chutia Eresa zirtirna lo darh zau tak zelah chuan Bishop Alexander-a chuan puithiamte leh diaconte ko khawmin minung pathumte in pumkhat pumkhat an nihna thu sawi tura in hmu khawm turin rawtna a siam a. Eresa chuan Alexander-a tan hun chu Sabuilesa zirtirna nen in tluk reng tiin a puh let ve thung a. Aw, hei hi pawimawhna khinah kan sawi chho ang. Chuan. Eiresa chuan, Pathian chuan fapa a hring a nih chuan fapa chuan awm ṭan hun a nei a nih chu, a ti a. Chuvang chuan fapa chuan awm loh lai a nei, tiin a ṭang ve tlat thung a. AD zathum sawmhnih chuan Alexander chuan Egypt leh Libya a bishop te khawmpui a ko ta a. Alexandria-ah chuan bishop zia rual inkhawmin, Aries-a thiam loh chantir a hnawh chhuah duh lamin vote za ah vote sawm riat teh meuh kan hmu a, chutiang a nih tak ah chuan Aries-a chu Kohhran chanchin ziak tu aw Kaisari Bishop Kaisari Bishop Eusebius-a hnenah a tlanchhia a, amah erawh chu hetah hian a cham rei thei ta lo. A chhan chu Palestina Bishop thenkhat inkokhawmin Aries-a chungchang.

A sawmsarih vel emaw hnenah lehkha thawn darin Aries-a hnawhchhuah a nih that chhan te, Aries-a na puhna te, Sabeleni zim ring a nih loh thu te leh pa leh fapa inkar thu a rin dan te sawi fiahna a ziak tel a. Chutih lai chuan Academia lamah Aries-a leh a mak thlawptu te chuan Alexander-a Alexander-a zirtirna chu dik lo tih a thiam loh chantirna khawngpuia no ko ve bawk a, an insai ulh ulh a, an thawm chuan rampum a luah chho ta. Chutih lai chuan rawm lal ber pawh Kristian a ni a, ram chhunga chutiang buaina lo awm chu a lalna atan pawh tha lo a hriat avangin Nicaea a khawmpui nei tur chuan ram chhunga Bishop te chu a sawm ta a, Bishop pakhatin Presbyter pahnih leh chhiahhlawh pathum zel hruai tel phal sak an ni bawk. Hetah hian bial hrang hrang atangin palai an kal a, Orthodox lam an tha hnem ber a,

Sekandas te leh Thianos-a te leh Aries-a zirtirna deuh daltu Alexander of Alexander of Alexandria te Alexander a Alexandria khua a Bishop-a te tu tu te emaw kha an kal khawm a, kang ho kha tam tak an awm a ni, an kal khawm a. Tichuan, Ares leh Alexander-a thlawptute chu an inhnial ta nak nak a. Ares-a Paul-ten an thu rinduan an han pharh hmasa a, chiang taka lo hnawlin an pawh thler sak zui a, an inhmin thei lo chiang hle. An an buai a, an thu a inhmuh tak si lo vangin history-an Eusebius-a chuan thulai la a boruak hlap daih tumin hmanlai Palestinian thu rin aw hei hi kan la chhuak ang nakin a, aw amah ngeiin. He letter chu Kaisari ah khan a ziak a ni, he thurina hi chu chu kan en ang. Thunglawm naihsia thurin nena in ang tak Isua Pathianna pawh Bible tawngkam mahse tluang tam taka ziak nihna thuhmun tih erawh tel lo, Bible a tel lo vangin an tel lo a nia. Tel lo chu han pharh chhin a, Aries-a leh Paul te chuan an pawm thei ta re, an pawm an pawm thei ta mai reng a, mahse lehlam pawl ngai tha thei lo a, a chhan chu Eusebius-a thurin pharh chhin chuan Aries-a leh a zirtirna Thlawpin an hria a, an ril a la rem lo. Chutah lal ber chuan Eusebius-a thu rinrawn rawn rawt chhuah, rawn pharh chinah pawh chu an pawm dawngin a hre lo a, remna awm se tih duh vangin a inrawlh ta a. A tawpah chuan Palestina thu rin zul zui chuan duangin Bishop zawng zawng deuh tho chuan hming ziakin an pawm ta a ni. Heta an thu rin duan tharah hian Pa leh Fapa chu nihna thuhmun sem, substance, tih ang chi te kha an telh ta a. Tichuan, Thlarau Thianghlim ka ring tih te zeh luh belh a ni. Hei chu nai Sino Constantinople khawmpuiah khan a hnuai ka ziak a, khawmpuiah he thur in siam tha pawm nawn leh a ni a. Aries-a chuan Isua chu a chiang ta raw, an buaina kha ta raw. Awle, tikhan an buai chhan kha a chiang ta a, thil chiang ta lo lang chu Aries-a khan Isua kha Pathian a ni lo e. Siam chawp a ni ang awm tan hun a nei ang awm loh lai pawh a nei ang a ti kha a ni a. Chuti nih chuan Isua chu Pathian a ni lo, thil siam ve mai a ni tihna a ni dawn a ni. Chu chuan duh lo va, Isua kha Pathian Fapa, Dal leh Chhandamtua Pathianin a ruat a ni a. Chuvangin, a Pathian ve loh chuan chuti kha ti, chatuanmi nih loh chuan ti zawng khan Athanasius-a te Alexander-a te kha u khan an hnial ta a. Isua Isua Pathianna hum an duh luatah Palestina biala Trinity thurin ang chi an lo hmansa pawh duh khawp lovin nihna in ang aw Pathian laka Pathian eng laka eng tih ang chi te kha an dah lut ta a, same substance tih kher kha an han dah lut ta a ni. A chhan chu Isua Pathianna hum an duh lutuk vang a ni a tha reng mai. Isua Pathian a hum an duh vang a ni. Kal kal sual an an kal sual vang a ni lo. Isua Divinity hum an duh lutukna lamah tiang khan thil an ti tih khi a lang chiang a ni, an inhnial buai na thu kal dan vel reng rengah hian. Chu chu thil awmzia a nia. Chutinih chuanin Bible-ah kuat a awm lova. Mahse Khrita lo awm chhan pawh Isua Pathiana humhim duh vang a nih chu aw chu chu chian tur te chuan eeh letter chu letter chu chu Kaisa Kaisaris ti Kaisari church maw Kaisari khaw Kauhran hnena eeh Kaisari Kauhran hnena eeh Eusebius Eusebius a leh khathan ah khan kan hmu ni chu thil a chu i en lawk ila aw ka screenshot ringawt a a fiah lo ang reng hle mai point pathum na khi a ni a eeh an a eng lo a chu. Kaisari biala e Kaisari biala Kaisari khaw Bishop ngaina Palestina biala an hman thin thur in a phawrh chhuak a a ni a chu chu thur in chu ui We believe in one God the Father Almighty the maker of all things visible and invisible and in one Lord Jesus Christ and the word of God God from God light from light life from life son only begotten first born of every creature before all the ages begotten from the Father

and the dead and we believe also in one holy ghost khi khi ni palestina bial an hman thin a che maw kais i kaisari kohhran hnena lehkha thawnna kha ami kha a ni a chu vawh tah khian same substance a tel lo a Khitiang khi an lo hmang sa reng a, Palestina bial velah chuan ama erawh chu chu pawh chu an duh khawp ta lo, a chhan chu same substance tih awm loh chuan eng ang pawn Pathian chu ni ve phawk ang hmiang, Elohim chu ni thei reng alawm, van tirhko te pawh Elohim an nih lawm, mahse chatuan Pathian pa Pathian tluk zet a ni lo tih sawi luh theihna kha awm khan an la hria ni, chuvang chuan an duh lo kha a ni a, tichuan thurin chu lo inhlawm ta a, a hnuah Naisino Constantinople, Constantinople, a khawngpuiah khan an pawm tha leh a thlarau thianghlim pawh an ring. Pa leh fapa nen ang khat a chi biak leh chi bei buk tur a ni tih vel kha an zep lut tha leh a ni. Kha kha chu kan en zawi tawh lo vang a. Tichuan Nicene Creed an lawm hmasa berah pawh thlarau thianghlim a tel lo va, Naisino Constantinople a tel leh chauh tihna nih chu, a en develop tihna nih chu aw a chiang a, chulai chu hriat tur. He thil ai chuan Isua leh Pa Pathian chungchang a ni deuh a nih deuh bawk avangin a tel rih lo a ngaih pawh kha a fung a. Chumi hnuah minung pathum ring an nih bawk si avangin Thlarau Thianghlim pawh zuah loin an tel leh a, an khung lut leh tina a ni. Ka lai kha chiang ta ila. Tichuan, thil awmzia chu a chiang a sawi nawn a ngai lo vang a, Biblical-a quote ta awm lo rem rem, Bible-a direct a quote tur pakhat maw a awm lo va, Naiziah Isua Pathian a humhim duh vanga hetiang a che an ni tih a chiang a. Tichuan, thurin inhlawm hmasa lo awmah pawh khatiang a awm lo va. Tichuan, Antanaizian Father zingah tumah Pa leh Fapa leh Thlarau Thianghlim hi Naizia khawmpuina sawi anga engkima intluk tlang kaw i kual an ni a, self substance an nei ang, khat a biak leh chibai buk tur tih vel a zirtir an awm lo reng reng a. Hmuh tur awm lo a ni, an thu ziak ah. Tin, Kohhran pa an ti nai sin Father tam tak phei chu kan hmuh angin hei Subordinationist an ni. Subordinationism chu Isua aia pa Pathian dah chung nung zawktu, pa Pathian aia Isua dah hnuai hnung zawktu te an ni a. Chu chung zingah chuan Justin Martyr te, Tertullian-a te, Irenaeus-a te, Origen-a te, Novatian tih te an tam mai a ni. Khang ho kha an ni a, an thu ziah kah hmuh tur a awm a. Philip Schafer lehkhabu History of the Christian Church tih te a tam takah lehkhabu tam takah hmuh tur a awm a. Chu chu ni a, Tertullian-a pawhin chutiangin a ngai lo a ni tih chutah hian chiang deuhin Pu Joseph-a pawhin a ziak a, a thu ziak kah hmuh tur a awm bawk a. Chu chu an nih dan a ni, Kohhran pa tam tak kha. Chung ho rin dana chu chutianga Subordinationism chu. Constantinople khawnpui khan zirtirna dik lo tiin an hnawl leh nghal a, a nih chuan Justin Martyr-a, Tertullian-a, Irenaeus-a, Origen-a tih zawng zawng te kha hremhmun a tlat vek turah kan ngai angem? Hremhmunah kan tlaktir leh vek phal a awm chiah si lo pawh ni mai lovin a ngam pawh kan ngam lo ang. Tichuan, zirtirna dik lo a ni tih chu khawnpuiin a. A thehthlak avangin lo pawm ta pawh ni ila, zirtir a dik lo ring chunga vanram kai thu a awm bawk si lo a, Kohhran pa mi lawk tak tak te kha hrem hunah kan thawn liam dawn tihna a nih chu. Chu chu ni, Trinity hi a bul bal atang hian heti chutiang boruak chu a ni maw? Chu te chu hriat tur a ni. A tichuan, Sabellius-a hnawt chhuaktu Bishop Callistus Four kha pa pawh kha Trinity, Trinity pangngai ringtu ni lo reng reng a ni. Nicene Creed in a sawi ang a, Trinity ringtu hi ni lo reng reng. Mak deuh a nia rin dan kha. Hei Dynamic Monarchianism an tih rawng hi a kai, a pawl a ni he khapa rin dan pawh khan. Dynamic Monarchianism ho chuan Isua hi Pathian a an pawm lo a. Thlarau thianghlim pawh minung an ngai lo a, chuti chu chu Paula samosa khawmi pawl a zirtir chhuah a ni a, an tam mai chutiang te chu hma deuh deuh an awm a, chung te chu a ni nuaih mai a ni, Kohhran kal tir atang khan, mahse thil chiang tak chu minung pathum chu an ring hlawm a, Kohhran pa tam berin an te nai sian father atang pawhin mahse, Pa leh fapa leh thlarau thianghlim hi naisia khawmpuina sawi angin an pawm hlawm lo tih hi history-ah hmuh tur awm a chiang lutuk a. Church history ziaktu Eusebius Sapokhana lehkhabuah khan Isua Krista chu pa pa pa atanga second place a dan in chiang deuhin a ziak a, The agent of ineffable purpose of the Father, the fashioner, the fashioner, ui, the father, of all things.

Pa Tanga dawn a ni a, pa hnu eh pa Tanga dinhmun pahnihna a awm a, chutih kha tih tih kha a piah te pawh hian hei ala ziak chiang leh zia lawm a, tam tak a ziak a ni, Divine Award who hold the second place to him ta ti tam mai heta hian hawh a, chung chu an ni hlawm a ni, chuvangin Trinity kan tih hi tunlaia Presbyterian thurin tih a, Presbyterian thurin te pawh kan en phai ang a, enge a an, Baptist thurin leh Presbyterian thurin kan en ang a, Westminster pawh kan en ang a, chutiang chuan ti ila a tha zawk ang. Chuvangin ih a zawng zawng sawisên a ni lo va. An te Nicene Father an awm a, a hnu lama Nicaea khawngpui hnu lama mite kha chu sawi ngai tawh lo a, chhan chu thurin inhlawm fel a lo awm tawh avangin, Kohhran in kha kha zirtirna dik zawk ah ngaiin khawmpui pawhin a pawm chho char char a, khatianga zirtir lo kha hnawl thla ta char char a chuvangin sawi ta hma ngai lo va. A mahse ka mi hmalam a Kohhran pa te atang khan rin dan kha a chiang tak a awm a, chu chu Isua Krista hi pa atanga second place ah a awm tih kha a chiang khawp mai. Chu chu chutia chuan minung pathum an ring tho, amah tertulian a ṭin i tih thumal hmang chhuak a, Khi Pathiana minung pathum sawifiah nana hmangtu ber pawhin intluk tlangah ngai lo reng reng a ni. Chu chu thil awmzia ni a, chutiang te lo nih si chuan vawiina kan rin dan hi khawi a mi nge ni ang tih chu inzawh pawh ngai lo chiang sa reng a, sawi tam pawh ngai lo trawng. Chuvangin ruih lutuk hi tha lo. Minung pathum an awm lo ka ti reng reng lo a, mahse minung pathum rim dan hi a tir atangin a dang tho char char te hi a chiang lutuk a, tunah pawh chuan Jehova pathum ti te an awm a ni. Chungte pawh chu kan sawi chho ang. Chuvangin a tawpkharnaah ih pangngai deuh a hmawr bawk kan tum a, ih tunah chuan thil dangah kan pakai anga, Presbyterian kohhran thurim te, eh, Westminster te Baptist tih vel kha kan en lawk ang a, ah eng nge an tih kan en ang. Nga rawh a, Presbyterian pa ka ni emaw? Kan kohhran thu rin ngei kan sawi a, eh Trinity ka ring lo a ni lo a, mahse kan rinna lamah hian kan, E, kan puan chhuah danah fulo fel hnel kha awm thei a, midang thil sawi pawh kan la chhuak zel dawn a, a tam thei ang ber lak chu ka duh a, mah erawh chu a zawng zawng lak sil a ni lo kan tih tawh kha. Thurin pathum hei en ula, a sap tawng pawh hi a natural lo hrim hrim a, sap tawng version pawh hmuh tur a awm tho a, a natural lo hrim hrim dis thi a ruan gawt tih te chu a he bei bui a ni, a nihna takah chuan Mizo tawng hian a dik lo ziah ka sawi anga a fuh in hrethiam mai ang. Pathianah chuan minung pathum pa leh fapa leh thlarau thianghlim an awm a, pat an pathum hian Pathian pakhat an ni. Ti ni a, entirna naupang pathum an awm a, sikul naupang vek an ni a, sawng la saw ti lai sikul nau naupang pathum te saw sikul naupang pakhat an ni tih nen a intluk chiah a ni. A dik lo hrem hrem awm zia neih lo sia chu tikhan a lang chiang a, eng pawh ni sela an pathum hian an in pum khat a ni, hmun khat an ni emaw tih chu ni sela subject complement ah Mizo tawngah a dik thei dan a awm teh meuh a, mahse an pathum hian Pathian pakhat Ka hmu a. Enti nan subject complement a subject complement khi a fuh lo tih nan a ni. Chhan chu pathum qualify tura an pakhat an ni han tih chu a engti zawng maiin a dik lo a, pakhat a awm a an plural pakhat singular a a inhmu lo a ni, grammatical number a dik lo hrim hrim a agreement a fuh lo a subject complement a fuh lo a. a grammatical lo tihna a ni hrim hrim a, tawng dik lo tawp a ni tihna a ni reng reng a. Chuvang chuan a fuh lo, Pathianah minung pathum an awm lo ka ti lo, Godhead-ah chuan an awm teh meuh a, mahse kan sawi chhuah dan tawngkam kha fuh lo ta a ni. Chu chu thel awmzia a ni a, Baptist kohhran te pawh a ni vek a, a then a sian Khrite pawh hi chuan Mizo tawng a lenin te pawh kha i ka kawl a, A rura em em mai a ni. Rapthlak tak a ni. Thenkhat phei chuan There are three persons in the Godhead pawh an ti lo. In the God an la ti a, Catholic Bible Dictionary a mi khangah te khan. Chung te chu a nia aw ta rawh. Pathian chu mi tu emaw ni, common noun a ni. Pathian kan sawi hian tu emaw ni vek, Hindu-ah chuan ehh Rama emaw a ni maithei. Muslima Islam sakuah chuan Allah a emaw lo ni anga? Tikhan sakua hrang hrangah Pathian tih khan tum a sawi nei a. Juda sakuaah chuan Jehovah, Yahweh, a ni a. Tichuan, Pathian tih chu Yahweh ti na a ni reng reng lo. Tumi tu emaw sawi na a nei, Pathian a kha common noun a ni a. Sub tawngah hian God tih hawrawpui hi proper noun an hmang an hmang bawk tih kha hre ta ila. Tichuan. Chutiang a nih chuan Pathian chu thu emaw sawi na a nih chuan Pathianah mi pathum an awm chuan a rapthlak zir chu han ngaihtuah teuh. An awmna nen chuan pali a nih loh chhan tur a awm lo reng reng tawngah chuan lexical semantics atanga a ngaihtuah chuan chuvangin puan chhuah dan pawh a fu chiah lo tih a lang a, Johana leh Khathona an inthurual a ni Disthiar one tih vel eng eng emaw kha a awm thei a lak chhuah tur mahse Dis a nia. Plural subject a ni sa hrim hrim a. Agreement ah pawh plural verb bawk are a awm a. Heta uan kha enge nia? Unity, we are unity a ka ti ang tawngkam kha a ni tih chiang reng a ni. Chuti ni loh chuan tawng dik lo a ni, eng tawng mah ni lo. Tawng dik lo a Pathian thu hrilhfiah hi a rau lo reng reng. Chuvangin Trinity chu. A khaikhawmna hi a nawi a. Bible nen a sawi chuan Pa leh Fapa leh Thlarau Thianghlimte minung hrang an nei tih hi sawi a nuam lutuk. Mahse, an khaikhawm hian a nawi a ni. Oneness chu khaikhawmin a dik a, Bible nen a sawiin, a harsain, a nuihzathlak em em thung a. Bible nen a han sawi chuan tawng mak pui pui leh dik lo pui pui, maksak pui pui kha lo a rawn awm tam avangin a nawi em em a. Mahse, Pa leh Fapa leh Thlarau Thianghlim hi mi hnung pathum, mi nunghrang pathum ni loin Isua nihna vek a ni tia sawi chuan a hrel thek a. Mahse, Bible nena sawi chuan a buai nuaiin a nuih zathlak thung a. Chu chu ni, Trinity chu khaikhawmin a buai a, Bible nena sawi hian a nuam a. Oneness erawh chu khaikhawmin a fel a, Bible nena sawiin a buai thung a. Chutiang vel chu a ni a. Tichuan, Tih se che en leh kher pawh ngai lo a, Thana Sian Krit tih te Mizo ṭawng a lehlin a awm kha lo zawng ve ula, Westminster thu rin te pawh lehlin a awm kha la dah chhuak kher tawh lo mai ang, heng nei nen thu hmun vek a ni. Chuvangin, eh, Trinity hi a dik lo a tih na lam ni loin kan sawi chhuah dan ṭawngkam hi chu a sawng nawi deuh a ni. Chiang reng a, chuan history aṭanga danglam chhoh dan en pawhin Trinity thu rin hrim hrim hi a danglam zer zer a ni, a chiang reng. Subordination is an awm a, tawh chumi hnuah intluk tlang vek a ring an awm leh a, intluk tlang vek a ring an awm hnuah thurinmak pui pui a va tam em, Trinitarian intizinga Isua mi ka el a ang a ngai te a, thil chi hrang hrang a awm a, chung Contemporary deuh leh tunhma thil deuh a Calvin-a tihte leh, advantage tih ang che eng eng emaw khaw tam tak a la awm a chungte pawh chu sawi leh kan tum ang a a sei dawn emai a ti chinah hian duh tawh zawk lawk te ang.